Boc Sensory Noa, Pan ma aros yn ormod ar dagrau mor hallt, ma na bobl sy'n gwybod, ma na rywun sy'n dallt. Dyma Fox yn gwmpeini i rhai dewraf erioed lle gall plant a'u rhieni ddod yn ôl at eu coed. Yym, dipyn o flynyddoedd yn ôl rwan nes i fynd â Noa i appointment yn mewn sbyty lleol, gy'r appointment ddim 'di mynd fel o'n i wedi meddwl. Yym, nathon ni aros hanner awr, ac i mi, 'di hanner awr ddim byd, nadi? Ond hanner awr yn dipyn o amser i, i blentyn bach o Fanoa. Um, oedd o fatha dyn gwyllt yn rhedeg rownd y lle, ac o'n i'n cael dyn gorau wneud rhywbeth i wneud bywyd yn haws i teulu ni a teuluoedd eraill. Um, Nathon ni fynd o gwmpas wedyn a jyst meddwl beth a plant a licio rili. Really. A wedyn gafon ni syniad o Box Centre i Noa. Mae yna 250 o focsys wedi cael ei wneud hyd yma dros Gymru i gyd. Mae rhein wedi cael eu rhoi mewn sefydliad um, Betrig Dweladur, Deintyddfa, um, a mae yna rhai wedi mynd i Stadiwm Prison Hallet yn Gaerdydd. O! A Clwb Peldroed Trexham. Ie, so, twa, yn amlwg felly mae'n alw ar gyfer nhw'n does mewn ffordd lle does, mae'n jyst wbath bach syml fa bocs t'wod a llawn o focsys a a t'wod ma'r bo- bocs bach ydi o 'de? 'Di o'm ddim byd nacdi 'di o'm yn cymryd lle a ma'n gallu fatha jyst pasio'r amsar dydi? A gneud petha chydig bach yn haws. Yndi. Wrth aros am betha dydi? Petha fel 'a 'lly dydi? Nesh i roid ar Facebook o'n i'n gwbo bo' fi isio ryw fath o gerdd ar y ffrynt jyst bo' bo' teuluodd eryll yn gwbod bo' n'w ddim ar ben 'u hunan ynde? Ia ia. Yym a gnesh i roid ar Facebook yn gofyn os 'na rywun yn fodlon helpu ac nath grwpia' Eifion Owen chwara teg yy gysylltu a deud sa fo'n sgwennu'r cerdd i ni yym on' ma'n gerdd hollol lyfli a ma'n golygu gymaint. Yndi yn teimlo'n fendigedig dydi mae jyst yn swnio fyny dydi? Yndi. Be' ma'r bont i i yy i bwrpas o mewn ffordd dydi? Ac ar y ffrynt yn fa' 'ma yym ma' bob un calon seren 'di cael ei greu gan plant yn Ysgol Hafod Lawn. O ie. A 'dan ni 'di neud union 'r un peth hefyd yn fan hyn. Bendigedig.
So ma'r bocsys yn me'wl gymaint i i fi a Noa. Ia a jyst bod rhiant yn gallu gofyn am focs sensory 'de? Dyna 'di o 'de? A bo' chdi'n gobeithio fatha sa fo'n t'bod ella bo' bo' 'di o'm yn bosib i ga'l bocs sensory fel hyn yn bob man nadi ond ella sa fo'n fatha t'bod fatha sa rywun yn meddwl o 'nai neud bocs fy hun. Yn union. Ynde? Bocsys Dolo ar gael 'lly ta dyna hi 'wan neu? Fydd 'na fwy o focsys yn dod. Yym 'dan ni ar hyn o bryd yn codi mwy o arian pob tro a nathon ni gerddad do? Do. Yym.
Gofyn tri neu bob dim tro oedd yn gneud hynna 'na fo. Fatha ia.
Ia dw i hyd yn trio meddwl am Ie. ffordd i godi pres. Ie. Ond chware teg dwi newydd dderbyn yym grant hefyd o 250 so by' 'na mwy o focsys yn dod a ma' ma' groeso i rywun gysylltu os ydyn n'w isio bocs. A t'mo' mae o wedi ysbrydoli achos ma' tîm ni tîm awtistiaeth Gwynedd 'lly 'dan ni 'di creu fatha sacha bach ŵan sacha sensory nôa mewn ffordd 'lly sy hefo Wbath debyg ynnyn nhw 'lly de, fel bod o, fel bod nhw ar gael i deuluoedd 'dan ni'n cefnogi, yym, iddyn nhw gael benthyg nhw, i gael trio allan be' ma' nhw'n licio, be' be' be' 'dyn nhw ddim yn licio mewn ffordd 'lly cyn mynd allan i brynu rwbath de, achos ma'n gallu bod yn ddrud i rei deuluoedd. Felly ma' hynna 'di, t'mo' ma' hynna 'di cychwyn petha i ni hefyd sydd wedi bod yn grêt 'lly. Yym, ond t'mod, ia, ma' jyst mor bwysig dydi, bo' 'na jyst rwbath bach i neud fatha y y llefydd 'ma fwy niwrogynhwysol mewn ffordd 'lly does fatha... Ie. So pan o'ch chdi'n penderfynu be' i roid yn y bocs be' sud oddach chdi'n mynd ati i roi bocs at ei gilydd 'ta? Nesh i jyst meddwl be' 'sa Noel licio yn y bocs rili yym ond gesh i syniad am roid yym stress balls yno i fewn a ma' 'na gwahanol gwyneba arnyn n'w gwynab gwynab trist gwynab hapus gwynab ddim yn siŵr ac o'n i'n meddwl 'sa hynna'n grêt i plant di-lafar. yeah. mewn sbyty yn gallu deud sut maen nhw'n teimlo um, a mae yna wyneb mewn poen. Oh, gret, so mae hwnna'n helpu'r staff mewn ffordd hefyd a chdi fel rhian ti fatha cyfathrebu beth sy'n dymlaen mewn ffordd lle. O syniad gret, ia yeah, gret. A mae'n lot jyst amrywiaeth o, o bethau yn y bocs mewn ffordd oes i siwtio lot o um, preferences sensory, swn i ddweud ynda. Mae'n gwahanol oedran hefyd. Mae'n yeah. dipyn o bethau gwahanol a mae hwn mwy addas i, i plentyn hun. Pawb yn lydio hyn, yn dydy. Ia, yn sad, yn dweud. A mae'n fidget spinners hefyd. Gan o bethau dwi'n dweud pawb yn brysur. Ie, so ti wedi cael adborth gynnaf o staff yn y yn y llefydd 'ma sy 'di defn- sy t'o' dwi gallu rhoi n'w allan i rieni mewn ffordd 'lly. Do dwi 'di ca'l dipyn o negeseuon a cyn i fi gychwyn 'yn swydd newydd efo Cyngor Gwynedd o'n i'n gweithio i iechyd fel nyrs gymuned ac o' 'na dipyn o bobol yn dod ata fi'n deud helpu gymaint yym i oedolion hefyd dim dim jyst plant 'de. Ia, ia, ia yn union, dyna 'di peth ynde, fatha mae ma' nhw ar gael i rywun mewn ffordd dydi, ond plant yn benodol ond ia, rywun sy angen nhw 'de mewn ffordd. Ond dwi'n meddwl ma' jyst cael bocs bach yn neud i rywun feddwl dydi? O ia dwi angen bo' chydig bach mwy niwrogynhwysol fatha a jyst angan meddwl am anghenion y plant yna hefyd mewn ffordd 'lly sydd yn disgwyl angan apwyntiad doctor neu apwyntiad deintydd a ma' jyst yn

lle mae'r ciw wedi bod yn andros o hir a nhw a ddim yn hapus o gwbl a bobl yn siarad 'de? Ie. A neb yn helpu. Y judgement 'ma ia? Y judgement 'ma.
Ia ia ia a dwi me'wl fatha ma'r pobol ella yn meddwl amdano bod yn niwrogynhwysol fatha rwbath t'bo' bo' rhaid n'w neud wbath cymhleth on' ma' dod lawr i jyst bod yn glên dydi? Yndi. Bod yn glên a derbyn pobol fel ma' n'w ac ella

Ma' pobol i ddechra meddwl amdano fo ydi o 'de mewn ffor a ma' hynny'n ddigon weithia' dydi? Yndi yndi. Yndi tad ond fatha ia dwi me'wl bo' ni bo' ni ella'n gor'o' gymhlethu petha weithia' dydan yn gofyn o sud fedrai fod yn niw- niwrogynhwysol ond dy- ma' dod lawr i meddwl ymlaen dydi a jyst bod chydig bach mwy goddefgar o bobol a anghenion bobol a js yn glên 'de? mor syml â hynna yndi? Mewn ffor yndi?